Selim bilen ýüzärlik, ýüzärlikli lepäň aňry ýüzünde dymyp ýatyr kyrk tümmükli mazarlyk. Hemmesiniň gonambaşysy bolup ýatyr ortarada Juwazçy Hojam, ömründe ýylgyrman dünýäden geçen. Hojamyň on tümmek kybla ýüzünde uzyn süýnüp ýatyr kakamdyr ejem. Göýä pyşyrdaşyp bir-biri bilen men hakda bir zatlar gepleşýän ýalyk. Bir başuçda otyr gojaman sazak, bir başuçda otyr has juwan sazak. Ejem oturdypdy goja manyny, Özüm oturdypdym nowjuwanyny. Goja manyň saýasynda oturyp, Kä çarşanba güni, kä juma güni Gök zat ýagşy dileg edermiş diýip, Üç ýyl suwaranmyş ejem jan ony. Däp-dessuryň yrym-ýomyň ady köp, Köneleriň goýup giden zady köp, Ady köp, olary uýmak bar, olary duýmak, Biri-birisinden tapawudy köp. Ejemiň ýürekden uýan zadyna Uýmasam-da ony duýmak hökmandy, Ejemiň göwnüni öňem ýykmandym, Ejemiň göwnüni soňam ýykmandym. Eý, sen kyrk gün bäri idegsiz galyp, Saýasyna ýanlap biten sazagym, Geç sen, geç sen, men bigünäň ýazygyn. Açdy gujagyny gyzyl guýymyz, Göründi ortada gök gapyly tam, Öz balaňa azar berilsin diýip urmandyň-a ony, mähriban atam. Gyzyl ýeleň, gyzyl düýäň üstünden gök kürteli, uz ýaşmakly gyz düşdi. Ondan bäri gyzyl guýyň üstünden iýun geçdi, iýul geçdi, güýz düşdi. Üç aý barynha ýene öňümde segsen sany. Bakylan düýe her öwründe adam mukulaý maly bakylan hem düýe, bakan hem düýe. Mal diýene eýe gerekdir, eýe. Hem Nuwaň suwundan suw içýändir ol, hem eýäň gözünden suw içýändir ol. Eýäniň gözünden içmedik bolsa, Nuwaň hem suwundan içmez hiç mahal. Düýeleri aýak düşmedik ýere sürdüm, kyrk depeden aşyryp sürdüm. Eger oglanman bolaýan bolsam, ýüz depeden aşyrybam sürerdim. Sen oglan murmur ekeniň, diýip, başymdan kän gezek sypapdy ejem. Men bolsa ejemiň edýän arzuwynyň manysyna pikir bermeden geçen şahyr baryn goltugyma göterip, owlak ýaly böker-böker giderdim, özümiň klasdaş joralarymyň hemmesiniň öňüni çeker giderdim. Ak zeminli ak depeleň üstünde her gün bir goşgyny beklärdim ýatdan, ömür-ha ýadymdan çykmaz ekeni çagalyk döwründe okalan zatlar. Ýatdan bilýän ähli gazal goşgymy göçürseň bolardy uly bir diwan bu sözleri meniň özüm aýdamak bir ýaşulyň aýdanlaryny gaýtalýan. Okan zatlarymda goşgulysy däl goşgusyz ýazylan zatlaram kändi diňe aýna sona başgalys däl üýtgeşik üýtgeşik atlasam kändi. Atlaryň käbiri orsça ýakyn, käbiri arapmy, parsça ýakyn, biziň ýaly gumul çagalar üçin düşünmesi-de kyn, aýtmasy-da kyn. Sözler tagaşyksyz, atlar uzyndy, ýatda berk galany Mýunhauzendi. Bir atanda bir çybyga düzüpdir, on bäş durnanymy, otuz durnany, çaga bary göge çybyklanyşyp öwrenýärdi, şonuň ýaly bir many. Süňňüjigem şol howlyna öýkünip, ýere diräp emelsizje aýagyn, zyňanly taýagyn guş sürüsinden tas özgün çykarypdy taýagy. Ezizem taýagyn saldy asmana, taýak şuwlap gitdi atylan ugra, taýak gelip düşdi çägäň üstüne, gapdalyna düşdi üç sany garga. Indi bolsa üç ýyl bäri ezizim paýhallap ýör faşist diýen gargany, çagalyk günlerimi ýadyma salyp çapyp barýan synly gulply bugrany. Reňkine we gylygyna görä bardy bizde her düýäniň bir ady, ýöne ol atlaryň iň ýörgünlisi budundaky tagmasyna görädi. Düýeleriň has uzaga darganyna synly gulpuň ýokdy belli bahasy alkymyň naldyryp süýnüp ugranyna ýol berip barýandyr sazak şahasy. Gara tüýli uzyn aýaklarynyň her haýsyn bir depä basyp barýandyr Gülnäz bolsa atabyndan ýapyşyp gum tazyna gulak asyp barýandyr. Suwulganlar, alakalar, towşanlar dazyrt-dazyrt syna gusup barýandyr. Diňe düýeleri gaýtarmagam däl, Bugrabyň başga-da gymmaty köpdi, onuň howdy ýöräp ýören klasdy, özi bolsa ýöräp ýören mekdepdi. Hatabynyň halygynyň arasy durşuna kitapdyr, durşuna depder. Oňa kitaphana diýýänem bardy, emma hataphana diýerdi köpler. Oglunyň durmuşy özüne görä, şäherniň durmusy özüne görä, emma ony gyzlar, Sahranyň sazy has ajapdyr şäher sazyna görä. Çölsöýer, Sahrajan gyzyň sözüni göwnüňize almaň şäherjeň gyzlar, bilip bolmaz birden gaharyňyz gelse, geliň çöle geliň gaharjaň gyzlar. Hil aýtmyşly, Hydyr bilen dogumlar hem gaharyň, hem işdäniň dermany. Örküz-örküz depeleriň üstünden çykyp barýan goşörküçli bograny. Şol depeleň iň beýiginiň üstünde Güne gargap otyr dym-gyzyl hažžyk, Günümizi beýdip batyraýýançaň, şol günüň astynda bolarsyň bizjik. Şol bir manzylyň beýle ýanynda haýbat atyp ýatyr ýene bir zemzen, Seňňem maksadyň şoň ýaly bolsa, ýoldaşyň gününe düşerdiň sen. Bet pygylly iki dostuň üstünden sürüp geçdim bir gapdala sowulman, Ýok, ýok, seň maksadyň erbet dälmişin, nirä gaçýaň, arkaýyn ýat, Tuwulgan. Görmedik bolsaň olaň ýatanyn, seniň ýatanyn görýän men görýän, ýüregi päkizäň üstünden sürmän, men diňe hapalaň üstünden sürýän. Zemzen hajyk bar dagyrt-da dagyrt, ýetip barýan düýeleriň yzyndan, Arlap ör gyzym, gaýrat et gyzym! diýip biri habar tutdy gyzyndan. Bilýänsiňiz, bir ýigidiň aýagyn taýak bilen oňarypdym diýdim. Dälileri taýak ýola getirse, azgyny hem ýola getirýär, taýak gapdalymdan dodasyny säpjedip geçip gitdi, dili süýjän ýeke aýak. Indi il gatmadan elli bizardy, arz etmesem yrazydy, müňde bir, düýnki söýýän, söýýän diýýän dilleri indi asyl gyzym, gyzym diýibir. Segsen ora dargan segsen düýä. Onuň her haýsyny çepledim bir gapydan, Keýikgül depeden aryp geçemde, Gülnäz diýip bir ses geldi ýapydan. Sakga çekdim gara bugraň başyny, Goldan zompa çykdy ak atly ýigit, Egni goş haltaly, baş şyrdakly, Çep jübüsi zynjyrly sagatly ýigit. Seni gözläp ýörün ertirden bäri, Diýdi-de atynyň jylawyny çekdi, Öz täze doganyny tanan dessine Gülnäzem bugranyň üstünden bökdi. Gülnäz bize gidýä gelýänçäk sag bol. Böküp düşdi boýlap duran atyndan ýyldyraklap bir bölejik kagyzy çykardy ol telpeginiň gatyndan. Ezizimden gelen hatmykan öýdüp iki elim bilen garbadym haty emma ol Ezizden gelen hat däldi ýene bir Ezizi ugratjak hatdy. Şu wagt mundan üç aý ozal gelipdir. Açdy ol bölejik kagyzyň gatyn. Kaka mahyl seni alyşy ýaly, ogluny hem aljak bolupdyr satyn. Woýenkowyň goýun malyny äkidip, gizläp ýörse nätjek powestki hatyn. Bir söwdasam ýene başa barmandyr, diýip-de ýylgyrdy maňlaýlaň oglan. Bolýanda gitdim, hoş sag bol, uýam, hoş dogan, sag-aman gaýdyp gel dogan. Elin uzatma utandy ýigit. Ýigidiň eline uzady elim. Salamym sargadym tamam bolýança boşap ýere gaçdy dört sany çilim. Ezize-de, agama-da salam aýt. Ýadatdym bir zady ýüz gezek aýdyp. Bolýa, bolýa Gülne, arkaýyn bolaý. Onsoňam aňyrsy aprel ýa-da maý Ýeňiş bilen bile geleris gaýdyp. Ezize-de, agama-da salam aýt. Ýene-de bir gygyrdym men yzyndan. Bu sargadym Geň bolsa-da şu mahal şo mahal geň däldi, çölüň gyzyn. Göwnüme bolmasa hemme gidýänler bir ýere bir jaýa barjak ýalydy, hökman ezizimem görjek ýalydy, hökman agamjanam görjek ýalydy. Gazetden ýüz gezek okanam bolsam. Söweşiň ýüz ýerde gidýäni hakda olar mahal-mahal her hüjümden soň duşuşýan ýalydy, uly ýygnakda. Şo ýygnakda soňky hüjümler hakda marşallar ýygnanyp edýändir daklak diýip öz ýanymdan geýerdim çaklap. Indi görüp ýörsem oň ýaly daklak o ýerlerde däldi, bärräkde aňsat. O ýeriň daklady başgarak eken. Hüjümden soň täze hüjümi saklap, tüpeňiňi oklap, topuňy oklap, okuň gutaranyna okuň deregine öwür-göwräni topuň agzyna oklap, şo ýerde etmeli ekeni daklad. Şo beladan aman gutulyp bilseň, sag eliň gulagyň ýanynda saklap, ýene komandiriň ýanyna gelip, o ýerde etmeli ekeni daklad. Gazetden köp zady bilip bolanok. Geleniň dilinden bilinýär köp zat. Ynha ýene şo ýerlere ugrady, ýene-de bir çopan, ýene bir doklad.